Kāti, kia ora hui mai anō tātou. Tēnā nō rā tātou i ngā aituā maha o te motu. Ahoi nō rā e koutou tō ngā mate hera koutou. Ko koutou te kaihaka eke i o mātou roimata i muri nei. Ko koutou tēnā kua tae atu ki te kāinga, kua warewaretia ngā mamaetanga, kua murua ngā hara, Ā, ko mātou i noho ki muri me tō mātou whai rīwhatanga. Ā, nō reira, ko koutou tēnā kua okioki mai, i tua o te ārai, okioki mai rā. Ā, ki a tātou e ako ai, ka titiro au ki a koutou he homa, kātahi te rōpū rangatira haka hirahira, koia tēnei. Mī mai.
Mī ana.
E mī ana. Te mihi nui ke mihi ki tā tātou tamaiti, ko Hoki Manu. He tama me pētā ka hua tika i tōna, ko Rangi tuki waho, ko Rangi tū rānei ki waho. Ko te Rangi tū ki waho. Koirā te huanga o taku. Āta hakahuatia mai anō?
Te Rangi tū ki waho.
Ā, ka pai.
Hei tēnei pō, kore koe tū ki waho, ka tū kē koe ki roto. Kore koe e mihi ana e au, me tika au ko korona, te mea kei taku tā tonu nei tō pāpā e noho nei. E mihi nui tēnei ki a koe, Aperahama, kia nei koe tēnā, koe te tahi o ngā tikanga ātaahua o tāua o te Māori, a tātou rā. E, aha, ko he aha te kaupapa? E mauri ana e tāua ā tāua tamariki i tō tāua taha. Ētahi wā ko āku tamariki, ētahi wā ko te teina o Kīngi, ā, ko ngā tamariki a wai atu, a wai atu. Hakaaro tātou, mehemea he kaupapa Pākehā kē tēnei, ko ranei mō ngā, ā, haka whitiwhiti kōrero i keikei nei. I runga i te Pouakaha Kāti ngā tau kua pae wareware ana ki ngā ingoa, engari mahara ana tātou. A Miriam a Kamo Mara, e tera hunga ne, ka hui tahi ki te whakawhitiwhiti kōrero. Mehemea e e mauri ake ana e rātou a rātou tamariki, a, ki era kaupapa e e oma e kore hakaetia. Engari, a tātou Māori nei, ki tā tātou titiro, he mea, he tikanga rangatira kē tera. He haka pakari i a rātou mō te ao kei te heke mai. He harapea i te pei a rātou ki mua rawa, hei kainga mā te matā, engari he patu pea i te oho, i te tauhou i roto i a tāua, i roto i a tātou tamariki. Ā, ka tae kei te wā, ko rātou kē tū ana ki ngā tūranga i a tātou nei, kāore e urua atu ana ki ērā tūranga me taua oho, me taua tauhou. E, ehara pea i te, ehara i te mea kia kī katoa te, te hāora i ā tātou tamariki ki te kōrero, engari he hiki taua oho i runga i a rātou. Ā, i runga i tērā hono, e kōrero tāpiri tā Te Tai i mua i te tīmatanga, Ngati Mokoma.
Whene tino pena ana ne, kia au e waimaria tatou i te ra nei, e hahei i tatou te tari a tatou tamariki kia taupunga kia noho rumaki i roto i ngā kaupapa maha i ahau e hakatupua mai ana, i te mea e mokopuna hanga hakapetipeti nā taku granny i tōia hoki au ki ngā hui engari i runga anō i te whakaaro i aua taimara tēnei mea te tamariki pai noho kia kitea engari me me noho me noho puku nē ngā tamariki o te rā nei patapatai hia atu ana E akiaki nge ana kia hakaputa i wō rātou hakaaro, e haramai ki a au. He taima anō mō tēnā tūāhuatanga e mātau ai rātou pēhea te ruku i roto i ō rātou ake hakaaro, kia hopuaina ngā kōrero e rere ana, ā, kia whai koha ki te rere o ngā kōrero. Hei aha, i whakarite i a rātou mō ngā rangi anga mai nei, ko rātou ko te pupuri ki ngā reina o te hoiho Aini tata ake nei. Nā, ko te aka tinanatanga o ēnei kōrero, ka huri atu ki a koe e koro he māu a tātou kōrero aka tuwhera i runga i ō mahi, i roto i te whare Parliament, ngana māu, māu tonu pea haka mārama mai, he te āhua tangotera mai, ngā piki me ngā heke, te mea pai rawa kia koe, te mea he manawa rawa kia koe, tēnā pea mā tō, mā tō pāpā hoki tātou ārahi, ki a kore ētahi wāhanga o ngā kōrero e mahu ai. Nā, i tino pai. He aha te tūranga? Haka mārama mai i te pepa, he aha te tūranga? He māngai mō ngā MP? So, oh, mō ngā rangatahi, he huinga rangatahi tēnei. Um, he, he hui tēnei, he kaupapa tēnei, kia whai wāhi ngā, ranga, ngā rangatahi, te tuku i a rātou whakaaro i roto i te Whare Pāremata, a mō, tā, mō ā rātou rohe, a, otirā mō ā rātou kāinga. A, he mea pai te mea, Um, pai te noho tahi ki ngā taiohi a no rohe ke, a pai te whakarongo a ki a ratou hakaro, a otira he pai te tuku a i nga awangawanga a otira i te reo a o nga rangatahi o toku rohe a o te Taitokerau a ki te paremata Ā, he pai, nā, he mea pai te whakarongo ki ngā whakaaro rerekē o ētahi atu, āe, i pai te kaupapa. Ā, tētahi o ngā tino piki, ā, ko te kite ai te mahitahi, ā, o Ngāi Māori, otirā, ā, tangata Tiriti, ā, i runga, i raro i te whakaaro to, kotahi, ā, ko te oranga tonutanga, ā, o ngā taiohi, otirā, ā, o, o tēnei motu. Mā pai te kite. Ehara te mea, Ā, he heke, ā, i te mea i pai te kaupapa, ā, āe.
I whai kōrero koe i roto i te wharere? Āe.
Pēhea tonu?
Ka roa koe i wehi? Nā,
kāore i wehi. Nā, i te mea i reira taku whānau, ā, āe, i reira taku whānau mātakitaki ana, whakarongo ana, ā, Otirā ehara i te mea, ā, he tauhou ēnei mahi ki au. Kia ora. Ā, te kōrero, ā, kua roa ahau, ā, tupu ana i roto i wēnei mahi, ā, nā reira ehara i te mea, ā, i wehi, ā, āe, mō ngā mahi.
Kāre koe hei māngai mō wai? Mō Whāmaria Meno. Tēnā koe.
Tae tō. Nā, i a koe e kōrero mai nei mō tō whaikōrero, ki te iti tai pitopito i runga i te, i te karere, i te pō, nā, ko ētahi rangatahi i, i tāmitia ā rāua kōrero nō te mea he nui rawa te, te ngau o te niho i roto i ā rāua kōrero, arā, nui tā rāua kai i ētahi o ngā māngai o te Whare Pāremata i tēnei wā, rere tonu atu ā rāua kōrero ki Ētahi o ngā māngai e haka pōrerea nei i te iwi Māori, nā, ka tukuna e he īmera ki a rāua, ā, kia, me pēneki te kōrero tangoina tēnei, ā, hurihia tēnei. I penatia rānei tō, i penatia rāneitia tō whaikōrero? Āe, āe. I mea rātou, e, tīni he ētahi wā? I tuku rātou tētahi īmera ki ahau hoki, ā, koia tētahi i whiwhi īmera, I te mea ko te tikanga me tuhi koe i tō kōrero, ā, me tukuna atu ki a rātou hei pānuitia, ā. Ā, i tīni, i tīnihia rātou i taku kōrero, ā, i whakahokia mai roto ai ngā īmera, ā, kāre au i tino, ā, ware ki te īmera rā, i te mea, i, oh, nā. Kia ora Ngāti Wai. Nā māua ko Pāpā i, ā, āta tīni i taku kōrero kia, kia pai, Ā, kia pai te rere, ā, otirā kia whakaaetia rātou kia, kia, kia pera, ā, kia, kia kōrero ahau. Ā, engari, i ahau, ā, ā, engari, i te wā i reira ahau, ā, i tīni rātou i tā rātou kōrero, ā, ko tā rātou kāre rātou i tuku īmera, ko tā rātou, taea mātou te kōrero, ā, mō te aha raini, Ā, nā reira, ā, ā, e tino hoaha tērā āhuatanga ki ahau, otirā, ki ngā rangatahi i reira. Āe.
Āe, te whiwhinga ki a au, te īmera rakata, i toha ka huri mai ki a au, ka mea mai ki au, E, ko wai hoki rātou ki te tohutohu me akarere kura? Mai hoki ka mea.
Ka pai. Āe, ā, me taku mīharo atu ki a rātou, ā, ko tētahi mea, Miharo ki a au i rongohau, ahatia te taha o te whare, nga taiohi e korero ana ko te pumanawa tonu o te whakaaro e hangai ana ki te oranga o te tangata. Na, he tohu nui tena ki a au mo te reanga e anga mai nei, e matau ana ratou ki te hirahiratanga o te tiaki taiao enei tuahua katoa, ka mutu ko te mea nui ko te tiaki i te tangata. Ae, he mea hei ako mā ngā, mā ngā minita tūturu nō rātou waua tūru. Tō reo kōrero, tō whai kōrero, he reo Māori, he reo Pākehā rānei? Oh, he reo rua. He reo rua. I te mea i whiwhi mātou toru miniti kia kōrero, ā, kāre tae te, āe, inā, inā kōrero i roto i te reo Māori, ka, ka roa atu i te toru miniti. Hei pene me te manu kōrero nei, nā, ko Pāpā hei titiro, Hei titiro hakamutunga. Kia tuku ā tātou tamariki kia hakaputa i ō rātou whakaaro. He reanga anō te reanga e anga mai nei. Ka mutu ko rātou ngā hua o ngā hakapaunga kaha ki te whakatoka anō i tō tātou reo, ngā tirohanga o tātou tūpuna mātua, E noho ana, e noho pūmau ana ērā i tūāpapa i roto i te reanga e pihi ake nei, ā, whakapono nui atu ana ahau ki a rātou. Ko ōku ake tamariki, ā rātou e hakatupua mai ana, mea tōtō haere ki ngā hui nei, i a wīkene, ngā ahiahi pō, Ngā hui marae, ngā hui mate, ngā hui aha kē raini, mahara ana hei tētahi tāima te kaha hoa mai o taku tamaiti ki tēnā atu āhuatanga, tana kororotanga mai ki au, E Pāpā, kia kaumātua ake ahau, taku manako kia huri hau hei Pākehā e whai hororei ahau. Tēnei mea te Māori, hoi nō ka haere ki te mahi. Māna hoki tēnā, tēnā mahi.
Tēnā huarahi.
Ko Pākehā rānei koe?
Āe au koe tīmata te hīkoi i tēnā huarahi. Oh, nā.
Engari i āianei, nē, i āianei e kite ana.
Ko ngā hua. Hoi, i te mea, ahatia uru ana ki te hui, Noho ana Reini waho kua mohio ki nga whanaunga, kua mohio ki nga atia haere pehea, kua mohio ki nga whanaunga, kua hanga mohio ki nga tikanga era tu ahuatanga. Ea me kaua tatou e waiho a tatou tamariki ki ako ai na ena ahuatanga ki te kura anake. Tari haere ki nga kaupapa i nga taima e tika ana. Kia ora. Koia au i te rongo atu ai. E homoe ana e he aka tikatika mō ngā kōrero, e pēhi kē tēnā i te reo o ngā taitamoni nei, nē? Ka mutu, tika tonu tō kōrero, āpera me te marae, hoki koe tātou e haukotia ana i ngā kōrero o ā tātou tamariki. Koia, ko te mea ngaro tērā e tāku mō te ako i ā tātou tamariki ki tēnei mea, ki te ngāwari tonu o te ao Māori. He maha ngā tāngata e pōhēhē ana te ao Māori mai runga tatū noa ki raro, he ao taimaha. Nā te mea haere ki hē a Hanipe ngā kōrero pake ana te reo, he taimaha ngā take, te mea, te mea, te kūare hoki o te tangata. Nā ka uru he āwangawanga ki roto i a ia, ka, ka mea ia, oh, he ao pakeke, he ao taimaha te ao Māori. Engari pēnā e mārama ana koe ki tō hīkoi i roto i taua ao, ā, he ngāwari noa ihoana. Nā, kātahi ka tau mai te hari ki tō ngākau, nā te mea tū tangata ana koe i roto i ērā tikanga, nē. Mā reira ina noho koe ki te Pāremata hei mema tūturu o te Pāremata, nā, tae ana koe te whakaatu i tētahi ture, whakarite i tētahi ture, hā, te ture e whiriwhiri ana koe, he ture mō tēnei whenua. Tētahi ture, pātai pai tērā, tētahi ture, te hiahia,
Anō, ka mutu taku kōrero mō te haka ngāwari, ka pakeke ki te reo. Waiho tēnā ki tō hinengaro mō te roanga atu o te hui nei, nā te mutunga ka hoki mai anō ki a koe ki te tiki atu i tō haka aro. Ka pai? Ka pai. Nga kua pa atu ano tatu ki te ao torangapu.
Atahua te naha karo i puta i a Aperahama, a, ahakoa ko wai mai i tu ki roto i tera whare paremata mo te tahi o, mo te taha o nga taitamariki, a, Kite ana tātou i roto i wā tātou tamariki ahakoa Pākehā mai ahakoa Māori mai, e wātea tonu ana o rātou ngākau, o rātou hakaro, kāore anō tēnā ngārara o te tūkino, o te kaki whero o te tāmitanga kia uru atu ki roto i o rātou hakaro. Nā, tū ana rātou, kite ana au, ngā tamariki i runga i ngā karere ā-motu nei ki runga i te tīwī, Pākehā mai, Iniana mai, Hainamana mai, Hapani mai, ka tū rātou ki te tautoko i te iwi Māori. Nā runga i te mōhio, ko te Māori te waewae tuatahi ki runga i ēnei whenua. Tahi ka tupu, tahi ka tupu, nā, ka, koia pea te wā ka uru atu te rā ngāngara hei ngaungautanga mā rātou, ka huri rātou, hei mangumangu taipo, pēnei me wētahi kei roto i tērā whare nō reira. I a Aperahama e kōrero ana mō tēnā āhuatanga ka tino kite ai tātou i tēnā, nā, hoki ana waku whakaaro i a tātou e noho ana ki waho rā, puta i wētahi kōrero tōtika ki te ngākau, mai i te tamāhine a Takoa e kōrero ana mō te, mō te panipani i te kanohi. Horekau he take e panipani i te kanohi o tana pāpā nō te mea kua ataahua kē ia, nē? Oh, kona, oh, huri, huri ana wena kōrero. Āe, aneone kē. Oh, aneone kē. Kore a Huri e hokia.
Nā, koia pea te tai tauira o te, o ngā hakaaro o ō tātou tamariki, nē? Tōtika ki te kaupapa, horekau he take tu atu i tēnā e aro ana rātou ki ngā hakaaro o tā rātou ngākau. Tēnā, Ataahua Tui. Ka tui ake ērā kōrero i kite hoki i tae ētahi taiohi o Te Tai Tokerau, a LIPMA, ka mutu i pai hoki te kite i a Peeni e āta pōhi ana i mua i tana taetanga atu ki Pōneke me ngā kōrero i puta i Elite tino hāngai ki tana whai i tēnei ao, ana ko te ao ture tērā. He pōhēhē nui, ehara i te mea he tauira e kura, kei te kura tonu. Engari ētahi he, he tauira nō ngā whare wānanga. Ā, i pēhea tērā te noho tahi ā, ki te hunga ā, kei ngā whare wānanga i te wā nei? I pai te noho tahi ki a rātou? Āe, e taea te kite, ā, e taea te kite i te rerekētanga, ā, o ā rātou mātauranga, Ā, ki ngā tamaiti kei te kura tonu, ā, i te mea, ā, kei taumata kē rātou, ā, i roto i wēnei mahi, ā, Elite mā toki ki roto, ā, i tērā whare, ā, Tēnā pai. he tino, um, ā, mōku nei, ā, koia tētahi o ngā, ā, Koia tētahi o aku tino whānaunga, ai te, ā, nā reira, he tino paetikiti a ia, ā, ki reira, tē tautoko mai ahau, otirā, ā, hei momo tuakana mōku ki roto i te whare, ā, āe, nā, i pai. Kua li te, ā, Te kaikorero, Ka noho ki raro i ngā parirawa pēni, na, Ropi Reipa tena, ko koe kei raro i te Pāti Māori, ko Chelsea kei raro i a Huhana, Pāti Oh, Kākāriki. Kākāriki. Ka pēhea nei ki a koutou? Ka, ka Nā i- totohe, ka whawhai? Nā, i noho tahi rātou, i noho tahi mātou katoa, ā, Ka pai.
oh,
I tā mātou haerenga ki reira ko tētahi o ngā mea tino ataahua o te Pāti Māori i noho tahi mātou hei pāti, i noho tahi mātou otirā i tāku, i kōrero atu ai ki a ngā kaiawhina A o te pāti a ko Elliot rāua ko Chelsea, a ngā whanaunga o te kāinga, a i peri mai rātou ki tō mātou tira, so i noho tahi mātou katoa, na i tino pai tērā. Ētahi āhuatanga kāore e tino kitea ana te hunga tūmatawhānui, nē? Especially i roto i te ao Māori, i muri te haerenga atu ki te ao tōrangapū, tupu mai he Māori, Ka noho ki era turanga hei Maori, heke ana i era turanga he Maori tonu, ka mate koe he Maori. Pohehetanga no etahi ta te mea ka noho a a wai atu raini ki tena party, ki tena party, ka huri ratou ki te patu tetahi i tetahi engari kahore. Whanaunga tonu mutunga ke.
Nā reira, pai tērā ao ki a koe, te ao ture mahi roi a. Āe, āe, he pai, nā, he pai tērā ao ki au. Ā, koirā tētahi o ngā ara e tino hiahia ana kia poro, ā, kia aru hoki. Ā, ētahi o ngā āhuatanga i roto i te whare kare au te tino rata. Ā, ngā, ia, āe, ētahi o ngā. Ētahi o ngā whanonga ki roto i te whare, ka rere te tino roto. A ngā kaimahi.
A ngā.
Turi o tera whare. Ai.
Ngā tikanga nei. A ngā tikanga
me ngā taera. Ētahi o ngā taera o reira. Whakaaro Pākehā.
Ko te whare rā tēnā o te kāwana me te mana kāwana. Nā reira, harakau ki au e ohorere ana ki te rongo i tērā. Kāore i ēnei taka kikī i ngā, i ngā, i ngā wā o Wāhuru Kaukōrū. Mahā tonu ngā rangatira kei konei te nipo. Ō, ka pai.
Nana, takoa e kohi muhemu mai ki roto i taku taringa no te mea ko puta kei tana ingoa, Pini nei na, piki hakataite kei mua i tana aroaro ne, e kua tu mai no te potitanga mo runga o Tamaki Makaurau, tera wehenga o Tamaki Makaurau, na, kua hakatu ia i tana ringaringa, hei hoiho ma te Pati Reipa, na, kua tu hoki te ringaringa o Rini Kaipara hei, hei, mea. Koe te tono a te Pāti Māori ki runga o tērā wehenga o Tāmaki Makaurau, pēhea anō koutou hākāro ki te mutunga mai o tērā, o tērā haka taitai. Nā, pēnei nei nā kua hanga tohunga kē, kua roa hoki ki tana mahi, moe ana ia ki ngā kōkuru katoa o tērā ao, kua oti hoki ai ētahi mahi mutunga mai o te, o te nui, roti ngā tau, inā hoki ko te whatu ora tērā e moe nei i te rā nei, Te aka whai ora, na era tu mea katoa, na huri atu ki a Urini nei, na kua tohunga ki ana mahi papaaho, e mohiotia whanutia ana, e tautokotia ana i e te marae o Hoani Waititi, e, kei kona tana iwi, tautoko ana i a ia, no reira, hoi no, e anga ana taku titiro ki runga o, o Tamuka Makaurau a nga wiki tata nei, e, ae, hoi no, pehana, Ka, ka oti pēhea tērā Reihi e ai ki a koutou? He aha māu kei te taitokerau ki nei koe noa? Whare tapu, tana. Engari ko te whananga tata anō tērā o, o takoha nei, koia au haka ara i te take nei, he Ngāti Ine. Me mea, me, me te mihi atu hoki ki a Takutaimoana, i riro atu nei ko Potopoto atu rā hoki ki te pō, ana mahi nui. I roto i ngā tau, koia tētahi o ngā, tētahi o te hunga o taua ao kā ki te akiaki i te reo o te taiohi, te tauawhi i te hunga rawakore, i te hunga kāinga kore, nā reira, āe, me mihi atu ki a ia, ka mihi arā hoki te tangata ka haka kī i te tūru i nōhia e ia. Aua tangata e rua, tō tātou whanaunga a Pēni, ā, otirā a Ōrini, ā, e au tupua tahi rāua. Ā, me taku hari kua, kua ara mai a Ōrini ki te whaiwhai haere i tēnei tūāhuatanga. Ā, āe, tāria ake ka kite tātou ka tau pēhea.
Ko te wāhanga pakeke, e puta mai ana i ō tātou whanaunga, ko Penny he tūranga tōna kei roto i te whare pāremata nō te mea he list candidate kē ia mō te, ko Mana kē tana tūranga, erangi anō a Orini, nō reira hangā tōtara wāhi rua ana mehemea ka tū a Penny ka, me tū a Orini, ā, na, ka wāwāhingia te iwi Māori e noho ana ki Tāmaki, ki tērā takiwā kia poti mō ta tātou whanaunga, Penny, kia poti raini mō ō rini. I pērā hoki te take ki roto i Te Tai Tokerau i te wā i tū anō a Kelvin Davis, nō te mea he tūranga tōna, tūranga ikiiki i roto i te pāti Reipa, ahakoa, I hinga rātou, ka whai tūranga tonu a Kelvin hei mema pāremata mō te Rōpū Reipa, mehemea ko kona tonu ia. I tērā wā, ko Kelvin Davis, ko Hūhana, a Hūhana kua whai tūranga hei mema mō te Pāti Kākāriki, nā te ikeiketanga o tana tūranga i roto i tērā pāti, erangi anō mō tō tātou whaea Maria Meno, i te whawhai ia kia whai tūranga ki roto i te whare Pāremata nā runga i ngā pōtitanga. Tērā hoki, he, ki ahau nei, hanga kino tēnā, ā, mehemea he mōhio nou, ā, ka whai tūranga koe i roto i te whare Pāremata ahakoa te aha, ahakoa ka hinga koe hei, ā, hei mema mō tō rohe ake, Na, e matapiko tonu ana koe kia, kia mana rawa atu i runga i te pōtitanga o te iwi whānui nei. Kāore au e kī ana he matapiko nō, nō Penny, e moe ana au, te ao tōrangapū, he, me āta hakarite koe i tō mahere, i tō rautaki, ā, nō reira, koinā hoki te pūtake o aku whakaaro, me, E he tōtara wāhi rua tēnei. He marae he tino puna mātauranga koe i te mea ka āki. Tēnā koe tangata, tangata kaunihera. Te hanga nei ka rapa he pūhoro ki tō tinana koe, kua kake tō mōhio. Kua whai roro.
Kua inga i te weo.
Ahau ake. Ki a au e, ina titiro tātou, ahakoa ko rou e mea ake ana e, kau kē tika tā tātou whaiwhai haere anō nei e, kei te kapu o te ringa o te Kāwana tō tātou āpōpō, ā, me tū tātou i roto i tō tātou ake mana motuhake ki te whakatakoto i te ara mō tātou. Ahatia tēnā, Ko Kite tātou i roto i te toru tau nei, e tino kōhurungia ana ngā kaupapa i whawhai nuitia e ō tātou mātua hei kōpau ki ngā ture o te motu. Nā reira ahau e meake ana, te taha rewhe o te whare, te taha māui o te whare, Ko Taemano atu kia mahi tahi rātou, anga atu nei ki te pōtitanga a te tau e tū mai nei, me mahi tahi rātou. Hei aha hoki te māwehewehe, kei whatia mai anō te ngaru pokokohua nei ki runga i a tātou. Āe, kei konā aku whakaaro i tēnei wā tonu, me mahi tahi rātou, ā, ka mutu me kaha ake te, te whai reo a te Pāti Māori, otirā ngā kākāriki hoki, ā, i roto i ngā whiriwhiri o te kāwana hou a, a taihoa ake nei. Ā, mā konā pea Toka noa i, ā, ko te Tiriti, ā, otirā ko te tūāhua takoto o te mana e ai ki te Tiriti hei pūmanawa tonu mō ngā ture o te whenua nei. Ā, ina titiro tātou, ā, kei konā e anga atu ana ngā whakaaro a te hunga hōhonu pūkoro hei unuhi, ā, hei whakakāhore, ā, i tērā tūāhuatanga. nā, i ngā mahi e kōkiritia nei e ACTMA. Nā reira, me mahi tahi te taha rewhe o te whare.
Hanga pātū hei, hei haukoti. Āe.
E, me whītiki taua rātou, me kōkiri ngātahi. Kei huri rātou ki te kōhuru i a rātou anō, ara mai ko te hoariri. Āe, āe, āe, tino pēhara.
I kitea tērā tūāhua i te, i roto i te pōtitanga mō, mō Tāmaki kāore ngā kākā ariki e whakatū tangata ana i roto i taua whakataetae, whaka, i waihotia noa te tūru, ā, he tohu pai tēnā ki taku titiro, e try ana rātou ki te mahi tahi.
Kaore ko taku ora i a koutou.
Ahau i kura tahi ahau ki a Orini i te kura kaupapa Māori o Maungawhau. Taim atu ana taua kura rā. Kei a koe ngā tino kōrero. Āe, kua rite tana kaumātua ki taku tuakana ki a Pakihuia. Na, taku hari ki te hanga oho au i whakatū ia i tōna ringa a Orini, nā te mea e moe ana hei wahine. Hari, Ngahau, Um, tē nō mātou ki ngā mahi pouaka whakaata me wera mea engari, hore kau i whakaaro ka pine tana haere ki te ao tō Rāngapū engari taku hari, hari anō nā te mea ko, ko ngā tuakana wēnei o te aho matua, Kia ora. te kura kaupapa. Um, kāore e waiho ana i wēnei mahi ki ngā mea hanga rangatahi pine me wēnei. Ine, māmā noa iho te akiaki i wēnei, ki te mahi i wēnei mahi engari pakeke te whakatū i tō anō ringa me te kī, āe. No, kua hau tēnei, anei ahau hei, hei māngai mō te iwi, hei kaimahi mō te iwi, um, e rapu ana i te ora mō ngā whanaunga o, e noho ana ki Tāmaki nō rātou tino. Haere ana au, haere ana au, tauira pai tēnei, um, ki a mātou ngā teina o te kura kaupapa. Um, mutu, mōhio ana au e, e tino ngākau pono ana ia ki, ki wēnā mahi me te rapu oranga mō ngā whanaunga noho ana ki Tāmaki, nā te mea tupu mai i Tāmaki, ā, mutu e tino mārama ana ia ki, ki, ā, tērā ao, ā, me ngā mea ātaahua o Tāmaki me ngā mea hanga taimaha hoki, ngā āhuaranga tino taimaha. Nō reira, ia, tino haere ana hau, engari, Mehemea tātou e whakaaro ana ki te ao tōrangapū, nā, he momo kēmu, he momo kēmu pēnei me ō kōrero e Tāmati, ā, me, me koi te Māori, nā, hiahia ana tātou kia, mehemea rā ko te whāinga, kia tū mai ngā, wētahi, e tini, ngā māngai i te Whare Pāremata mō te ao Māori, moumou, tae manoiho te pōti, Ā, mō tō tātou whanaunga mō Peni. Tangata ātaahua, tangata tino pahere maumau taima tērā pōti, nā te mea kua mana kē tōna tūranga. Ā, nā reira, tērā pōti, ina pōti te tangata kia, mō Peni, he pōti kē tērā mō te mema 31 i te rārangi. Ko ia kē ka hau atu ki te Whare Pāremata. Nā reira, ā, oh, e ngā whanaunga whakarongo maia, pēnā e haramai ana koe ki konei ki te rapu, Kupu, Akiaki i a koe, o ko Haramai koe ki te wāhi hē? Engari mēmea i hē ana koe ki te mōhio i ngā kōrero, āe, haere ki te pōti engari kaua mau me tō pōti ki te whanaunga kaha, pakari, ātaahua o Ngāti Hine e pai kē te tuku ki te tangata, ki tētahi hei māngai anō mō ngā whanaunga noho ana ki Tāmaki. Pōtihea-ori. Mā rāua ki te teo koro i ngā wiki tata kua pau nei, pēnā tonu anō e tuku aroha ki ngā whanaunga me tō kī atu, aroha mā bros. Nā me waiho tēnei haka tauki i roto i te reo Māori a mua atu nei. Kāore, kāore pea tika me e noho ngū ahau ki tērā kōrero i te mea moe ana au ka mātaki a Penny ēnei, tēnei hōtaka nei. Engari e wāhi tautoko ana ahau i aua kōrero rā. Ehara i te mea ki au te whakautu, engari i waimarie ōku whanaunga, otirā ngā Māori e noho ana i Tāmaki i ērā kōwhiringa e rua, me te tika o ngā kōrero e tautupua ērā tokorua rā. ā, he hoa tata a Orini nōku i roto i te whai i te reo, i te ako i te reo, ā, ka mutu ko taku whanaunga tērā a Pēni. Ā, ko te mea pai ki a au, ā, he kanohi kite a Pēni i roto i a Tāmaki ki te tonga. Ā, ko, ko takutai hoki tērā, i kōkiri i ngā tini kaupapa. Ā, ko te wehenga rua pea ki waenganui i te tokorua, ā, kōti kē i a Pēni, ā, ngā mahi nui. He ringa ahu whenua i roto i a Tāmaki ki te tonga, otirā Tāmaki whānui. Nā reira e hinga atu ahau ki tērā taha, i te mea he, āe, ka nui te tini o ngā mahi kua oti i a ia i roto i a Tāmaki. Te pai hoki tana, te ahu o tana kawe, i ana kōrero mō takutai me tana tautoko pau te kā i ngā mahi kua oti i a ia. Engari mōhio ana ahau, Mehemea he tangata hei māngai mō Tāmaki ki te tonga ko, ko Peeni pea te tangata tika hei, hei waha i ngā kaupapa maha ki runga i ngā whānau o, o Tāmaki. Hai tētahi mahi anei te ao hauora nā i, i mua tata rae mahi ai ki Miramore, ki Counties DHB, nā, i ahau titiro ana ki ngā whika mō te nui o ngā tāngata e noho ana ki roto o te tonga o Tāmaki me Tāmaki, Hāwhe o ngā Māori noho ana ki te tonga o Tamaki he Ngapuhi. He Ngāti Whātua he Ngapuhi. Nō te mea nā koe takoa, he pakanga, te pakanga e tūtata mai nei he pakanga i waenganui a Tāmaki ki te tonga me Tāmaki ki te uru. Nē? Ā, kāore. Hei, hei, konei ngā kōrero mō te mahi tahi, mahi tahi. Engari ko te tino pūtake o aku kōrero he kanohi kitea a Peni i roto i toku hapori i Tamaki ki te tonga. He aha koe te mea e, he kanu ki te i roto i a Tamaki whanui?
I te mea i noho au i Tamaki ki te tonga, hei aha maku te korero mo Tamaki whanui engari i roto i Tamaki ki te tonga ko ia te kanohi kitea ki nga marae ki nga tini kaupapa. Me taku mōhio ko Tāmaki ki te Tonga te wāhi kāore pea e tino aro nuitia e ngā kaitōrangapū. He nui nō ngā take, he nui nō ngā, āe, ngā momo nawe o te, o te hapori rā. Engari ko pēni te mea māia te kuhu atu ki aua tū kaupapa.
Tautoko ana i o koro mo te pono o to Orini Ngakau. Perai taku koro no te mea mohana i roto i te tita o nga ture i roto i te whare paremata. Meamea he kai papaho koe, ka whiriwhiri koe i te ao torangapu hei ao mou, e kore e taea e koe te hoki ki era mahi muri mai, nga mahi papaho. No te mea kua hakari ke koe i to ngakau ki te ao, kei hea ke to to ngakau e whirinaki nei mo te wahanga ki nga mahi torangapu nei. No reira te heke pērā i ana mahi papāho me te tuku i tana ingoa ki runga ki te tēpu, kia nei he tēno, he mea haka mīharo tēnā. Ko tōna ao tēnā, mai, mai, mai anō, te ao papāho nei. Nō reira, nō reira, kore kore, ko ngā tikanga whiriwhiri, Ētahi ka whiriwhiri e Tēnei pea ka titiro kē ki a Urini ki te pono tana tana ngākau ki te kaupapa. Ki au nei ka titiro te tangata ki a Pēni ki te nui o te mahi kōti i a ia. Nō reira ka poti ētahi i runga kē i te mōhio ki ngā mahi kōti kē, ka poti ētahi i runga i te mōhio tēnā pea he tūmanako nui ka oti i tēnei. Nō reira. Tareka ki te. Nō mua pea te tikanga tēnā koro e Kingi, koro neka mō ngā tūranga pāpāho nei. Nā te mea, ko te ao tēnei o te pāpāho ipurangi, nē? Nē, i mua raka kia noho taiapa kē koe. Āe, āe, āe, koro kē nei mō ngā, ngā mahi pāpāho, ā. Nā te Kāwana i tautoho. Āe.
Ko te oranga mō te tangata kei konā e ānei ana, mutu kau anō ki ngā mahi tōrangapū nei, hoi nō pai noho tana kake atu ki runga i te ipurangi, haka tohunga ai. E ko te, ētahi wā, nā ko te tītaha kē atu o tō tautoko i tētahi kaupapa ko te tini a te tena o te iwi a Ruaniarangi. Hei te mea hono ko, ko poka kē te āhua o tēnā au ianei, yeah. ngā herenga o te ao pāpāho.
Me mihi ki te māia, nē, me, me mm. māro te tangata e whakatū ai ai tōna ringa mō tērā momo mahi. Kore au e hihia ki tērā mea. Te iwi e titiro ana ki a koe i a haora o i ara, whakawāhi ana ngā mahi katoa, wera mea. Ko koe te tai kua noho kingi, harei te mea e Pāremata engari Kaunihera, mahi pakeke tēnā? Mahi pakeke? I a koe haere ana ki ngā marae, pātaihe ana? Hei, Tāmati, Moe ana ngārori! tātou te iwi Māori nei, ko a tātou anō whanaunga e wepu ana i a tātou. Oh, ae. E Rangi Tohu tēna, kei tata mai rātou i o tātou tuara. Ae. E pena ana i wetahi wa, e Rangi ko taku haka utu ki a ratou, I pōti koutou? Mehemea kī ai koe i pōti i te tau 2022 kia ū ai a Tāmati ki tērā tūranga, kapia tō māngai. Nā Wētai, he kaha nō rātou ki te karanga ki ngā kaikaunihera Māori ā, me moko hoki, kia haere atu mātou ki tō rātou marae ki te haka tikatika i wēnei take nō mai rānō nā, nā tērā koromatua, nā tērā tumu hakarae o te kaunihera. Ā, ka tae atu mātou ki ērā hui, Kāhore ngā iwi e moe ana ko wai kē mātou. Pōhēhē nō rātou, oh, he, he whanaunga e, e tae poka noa mai ana, kua haere mai tēnei tangata ki te hakarongo ki ngā kōrero. Tahi ka tū mātou ki te, ki te kōrero, oh, e o mātou pepeha, nō hea mātou, ka tū ahau, ka meinga tētahi hui kei Whangaroa tēnei marae, aroha mai takoha. atu au ki te haka wāhi atu ko ai au, na, ko taku pātau atu ki ngā iwi nei, Māngi mai tō renga mehemea e moe ana koutou ko ai ahau, torutoru noa iho ngā whānau i whanaungi haka tū mai wā rātou renga.
I wau nei hoki. Ka meinga atu au ki a rātou. Te toenga o koutou kihai i pōti. Nō reira, hea te take e tuku mai ana i wēnei karanga ki a mātou kia haere mai ki te haka tikatika i wō koutou teko, kihai koutou i pōti. Nā. Mea atu hei tangata māro, e māro te tangata. Mehemea kua haere mai koutou ki te rapu kupu āwhina.
Hāunga tēnā, kua rakau a moko e kūware te ano, Oh, a Moko. Horakau tō wahine e kūarete ana. A Moko, kua tino maro ia. Koe ake e kūarete ana. Wau hoki. Ae, te haka utu, ae, kua, me maro te tangata penei me tenei, e rei te huarahi ngawari, ne? Me tuwhera o kanohi ki nga ahuatanga, ki nga nekehanga katoa o te ao, kawe pohehe, oh, he hoa nga whanaunga katoa, wetahi o nga whanaunga, oh. Engari nā Perama te kōrero i mua tatara, e, kāore i te Kāwanatanga te ora, te mana motuhake. I kōrerotia mai nei, otirā, ko Kaitene e tautoko nei i tō tamaiti kia uru atu ki roto i tērā ao, me pēhea te tū i ērā hākālo e rua? Taupatupatu māua, taupatupatu pai māua i mua i tana herenga atu. Ā. I runga ano i taua whakaaro, kei wareware tatou e rua nga mana ki tenei whenua, ko te mana matamua ko to tatou rangatiratanga. Na wai teka ka noho nama rua tena ki te mana kawana. A tatou e, ka mutu ko tatou tonu e whakamanamana ana i te mana kawana ano nei he atua, ano nei kei te kapu o te ringa o te Te mana Kawana tō tātou āpōpō, ko tāu mano atu kia āta whiriwhiri tātou, te ara e makere ai tātou i taua hōiho, e tū ai tātou i runga i tō tātou rangatiratanga mana tuku iho, ā, taua mana nō mua anō atu i te Tiriti o Waitangi, ā, kei konei tonu tātou. Ko taku ngākau kei kona e rapa ana, ēngari, ehara rā hoki i te kuare, ko te hunga haka takoto i te ture ki tō tātou whenua, e puta ana i te mana kāwana. Nā reira, me kuhu tātou, Me kōmirimiri tātou i ngā take, engari me mutu tō tātou haka petipeti, patipati e, kia aroha mai rātou ki a tātou. Kāore he ngākau mākohakoha o te, o te Kāwana. Me, me pono tātou, kāore he aroha mō tātou i roto i taua whare, ā, hoi anō rā me mahia te mahi Ā, nā, ka miharo atu au ki ngā kōrero a te Pāti Māori, whakaaro ake, me hakaaro ake tātou ki ngā mokopuna, ko ngā whiriwhiringa mō ā tātou mokopuna. Ā, ahakoa ko roa tātou e kōrero pēnā ana, ā, ko he tino mea tēnā ki a au ināianei. Ā.
Ka whai mokopuna. Ā. Te iwi whai uri tēnei. Na, e hia wau a wai mokopone ana? E toru, e toru. Right.
Ahau, tata ana taku mopuna totai kia whanau mai, e toru wiki. Uh, tamariki wa kingi, au nga tangi tuki wawa ho kuna i whai tamu ino. Kingi, moe ana koe ki te, e tini kore ana koe? Tini ana koe i nga kore o Pepi? E nga wa katoa ea. Na, na, na. Kua kitea.
Papa pai. Ata hakararangitia mai, hakararangitia mai, hakararangitia mai e nga neke hanga o tena mahi. Wa, tutahi, tikina atu te pipi. Kia haka pono ai te iwi e mataritanga. Tutahi, tikina atu te pipi, hongi te tero. Tae ka tāwai te pēpi mō te haunga o te tūtahi, nē? Ā, pū, ā, nā, haunga pai. Ko wai ō mātua?
Ā, he hātoa i kai ai te rā, nē, ā, poko koe, te kangakanga haere. Ko konei tae noa ki te kōre. Ōrite koe ki tō māmā.
Unuhia atu te tarau, unuhia atu te tarau, nā, ka wakina mai te kōre, nā, ka tīhorea mai te wāhanga o mua, Na, i a koe e tīhorehore mai nei, ka muku a Hakamahea te wāhanga o mua hei muku i ētahi o ngā tūtae nei, hei manaaki tonu i ō ūkoe, nō te mea nui te utu mō ngā muku nei, nui rawa te utu. Kore koe e mōhio? Nui rawa te utu mō ngā ūkoe nei. Nō reira, nā, mā te wāhanga o mua, Tetahi wahanga nui o te tutai muku, na, tai, na, tikina nga, nga, nga waewae e rua, na, ka menga ki te ringaringa o ko tai, wahi hikina ake, na, tahi ka whitoitoingia te kore ki raro, kia kore ai te tutai e rapu tonu mana, e pa ki to turu, mehemehe turu, ki te tepu raine, tahi ka tikina nga uikoi, mahea te mahi. Tepu. Tepu.
Na, me. E tingi kore ana koe ki te tepu. Na, o, na wetahi, ki, ki nga kohanga ranei, tepu marika ano. Nā, tei ka hukuia haeretia ki ngā kokuru katoa, ngā kokuru katoa, waenganui i ngā hūhā, te mea, te mea, te mea, nā, hoi nō, moe anake atu ki te roanga nei, tikana atu e kore pai, kore mā nei, nā, bā, bā, bam, bam, bam. Kua tutuki ai, whakapono ana tātou, he tangata mōhio ki te tini kōrero. Āe marika. Āe, āe, mehemea he tama, āe, me, me noho te mea rakitanga i a ia. Āe, tino mātauranga, tino mātauranga tēnā. Mehemea he tamaiti, he ure tōna,

Kōrero kōre mai rā nei, hei haka mutunga mō tā tātou hui i tēnei tau. Kia ūkuia nē te papa. Hai, tino mihi ana ki a koe e koro i tō tū ki roto i te whare paremata. Mohi ana ahau e tēnā wāhi, ō ka nui te tino wera me te kite ano hoki nga werowero a ētahi. Kua kite ahau i te māia, kua kite ahau i te kaha o tēnei reanga e tupu mai ana i au i te kura, o, rawa au i te tangata māia pērā i a koe e tū ana i te whare paremata, me te whakaahua mai i tō tātou, tō tātou mana Māori motuhake i roto i tēnā Tēnā momo tū. I tēnei wiki kua kite ahau i ngā kaitōrangapū o te kāinga e werowerongia ana i ngā kēnge, ngā mea e haere ana, e hoki mai ana ki ngā hui mate ki te tuku atu ō rātou aroha ki tō rātou hoa kua ngaro atu. Me tāku i whakaarongia Ahakoa tō rātou hīkoi, tō rātou huarahi i te ao, ko te noho o ēnā hunga i raro hoki i ngā tāmitanga o ngā kaitōrangapū
o tēnei wā, ahakoa pēhea nei ngā kōrero a ētahi e mea atu ana ko te ngā kinotanga mai o ō rātou mahi i roto i te hokona me te te kai tarukino wēnā āhuatanga katoa rawa kē anō rātou i kite i te te tū māro, te tū i roto i tō o tō rātou tuakiritanga i whakaahua maitia e koe Ā, nō reira, ā, koia ko te wehenga e kitengia ana e ahau, ā, ngā tāngata e uru atu ana ki roto i te Whare Pāremata me ngā hunga e noho ana i, ā, i raro hoki i ēnā ture, ā, e tāmi nei, ā, i a rātou. Ā, ko taku mahi i roto i te Kōti, Ā, kua kite ahau i ēnā ture e puta mai ana i tēnā whare paremata, ā, ngā mea hakoa kua puta tēnā ture e pā ana ki te, ā, tango i ngā, ngā patches nei i waho atu, ā, i roto i ō tātou hāpori, Ā, hoino ko te mahi i āianei nā ko te huna, ā, ko te huna i ngā, ā, i ō rātou kākahu, ka mutu, ā, ko ā rātou mahi, ā, ā, hoko i ngā, i ngā taurukino, i ngā, ā, ngā. nga patu i o ratou tamariki, o ratou wahine, ena tu ahuatanga katoa kua huna inaenei. Engari e kitengia ana nga nga kaitorangapu o o naenei, oh ko pai no te mea kua kua kua tapungia e matou tena ahua i o ratou mau i nga kakahu i waho i roto i te hapori. No reira ko taku Ko taku tino kitenga i āianei, me pēhea anō ngā kaitōrangapū e uru atu ana, me pēhea rātou te whakaiti i tēnā wehenga. Kāti, Te Rangi Tukiwao, hā te ture, mehemea ko koe te pirimia, kei a koe motuhake te mana ki te hakatau. Ā, mēnā koau te Pirimia, tētahi ture, ā, ka whakatau, ā, pēnei, ā, ka pēnei. Ki te hiahia tētahi, tētahi atu, ā, whai muri i ahau te whakatū ture ki te whakatau tuhere, ā, me whakahōnoretia, ā, ā rātou ture, ā, i te Tiriti o Waitangi, i ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi hoki. Kia ra.
E kore taea, ā, kia, kia, Kia noho pūmautia, kia noho pūmau te Tiriti o Waitangi i roto i tērā o ngā whare o te Whare Pāremata. Koirā taku ture.
Tātou mā, mā Te Kōrero i te Pō nei, he moana, he kōrero rānei, he kōrerani, Engari, i mutu i runga i te kōrero rangatira, me waiho ki reira. Nō reira, hei konei rā mō tēnei wā, tae noa ki tēnei wā anō o te wiki e heke mai nei, ki reira tātou tūtaki mai anō ai ki konei. Kia ora hui mai anō tātou. Kia ora.
Kia ora. Kia ora.